Белгәнебезчә, ислам дине нигезләнә Коръән һәм сөннәткә. Ягъни, динне вакыт үтү белән кеше үзгәртмәсен өчен, я булмаса ул юкка чыкмасын өчен, шушы динне тотып тора торган ниндидер нигез кирәк. Без аны әйтәбез Коръән һәм сөннәт. Коръән ул Аллаһның китабы, сөннәт ул инде Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәлләмнең әйтеп калдырган яки эшләп калдырган эшләре. Инде хәзер күргәнебезчә, менә бу әйберләргә нигезләнә безнең динебез. Һәм Коръән китабы да безнең өчен ул ничектер гади әйбер кебек элек-электән гомер-гомергә булган кебек кабул ителә. Ул гына түгел, миңа калса хәзер һәрбер татар кешесенең өендә, йортында Коръән китабы бар. Әле күбесенең бардыр революциягә кадәр басылган Коръән китаплары да. Иске инде, тузып беткән инде, кайберләре инде сулангандыр да бәлки, ләкин алар бар, алар саклана. Әле хәтта күп кенә татар кешеләре Коръән китабы булмасын дип, гарәп хәрефләре белән язылган татар китапларын да саклыйлар. Миңа берсендә алып килделәр шундый бер китапны, хәзрәт, ташларга куркам, изге китап түгел микән дип, укып кара әле нәрсә бу дип. география китабы. Гарәп хәрефләре белән язылган татарча география китабы. Аны да изге китап дип саклаган безнең халкыбыз. Ләкин Коръән китабы баштан ук пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям тарафыннан калдырылган булмады. Ягъни диннең беренче елларында Коръән китабы юк иде. Бу хәл ничек була? Әгәр дә карасак, Коръән китабы ул китап булып иңмәде. Ягъни күктән китап булып төшмәде кеше алдына. Гәрчә, мәсәлән, Тәүрат, Инҗил алар тулаем бер китап булып иңделәр. Ә Коръән китабы түгел, алай түгел. Коръән иңде аят-аят сүз булып, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең күңеленә, йөрәгенә, Ә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәлләм аны яттан әйтеп барды сәхабәләргә. Сәхабәләр инде пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәлләм сүзләрен яздылар яки ятладылар. Менә шулай иңде Коръән 23 ел буе дәвамында. 23 ел булганнан соң пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәлләмнең яше җитеп, вакыты җитеп ул вафат булды. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм вафат булганда Коръән китабы юк иде әле. Бары тик ятлап калган Коръәнне яттан белгән кешеләр генә бар иде. Коръән китабы тулаем булмаса да, Коръән китабы язылган иде ниндидер кәгазь кисәкләрендә, тире кисәкләрендә, сиякләрдә, ул вакытта кәгазь бик дефицит. юк иде ул вакытта. Шуңа күрә таш кисәкләрендә менә шушы рәвешле итеп язылган иде Коръән аятләре. Һәм Әбу Бәкр радиаллаһу анһу пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм вафатыннан соң хәлиф булды. Ул хәлиф булган елны Ямама дигән урында сугыш була. Сугыш була һәм мөселманнар бик күп Коръәнне яттан белгән Коръән хафизларны, олы сәхабәләрне югалталар шушы сугышта. Чөнки Коръән яттан белгән Коръән хафиз булса да, ул өендә утырмый, ул катнаша сугышларда, ул катнаша дәүләт эшләрендә. Һәм шушы сугышларда алар һәлак булдылар, шаһит киттеләр. Моны күргәннән соң, Гомәр радыяллаһу ганһу килде дә Әбу Бәкер янына, Сиңа, ди, Коръәнне китапка язырга кирәк, ди. Нәрсә өчен? Күреп торасың, бик күп хафизларыбыз юкка чыкты. Болай барса, Коръәнне яттан белгән кешеләр гомумән һәлак булып бетергә, вафат булып бетергә мөмкин һәм Коръән югалырга мөмкин. Аны саклап калырга кирәк, диде.

Менә бүгенге көндә бар бидгат турында бик күп сөйләүче егетләребез. Бу бидгат, теге бидгат, Коръән, сөннәт белән яшәргә кирәк диләр алар. Хәтта сахабәләрнең сүзләре Коръәнгә каршы килсә, сөннәткә каршы килсә, аларның сүзләрен тыңламаска кирәк диләр. Мәсәлән, тәравих намазы турында. Тәравих намазын егерме рикәгать итеп җәмәгать белән укуны кертә Гомәр радыяллаһу ганһу. Һәм, бу егетләребез әйтә, Гомәр радыяллаһу ганһу хәдискә каршы килгән, аның сүзен алмыйбыз, ди. Әбу Бәкер радыяллаһу ганһуның сүзе Коръәнгә дә, хәдискә дә каршы килә. Коръәнне җыю бу бидгать гамәл. Аларның сүзен алып ташлыйбызмы? Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәлләм әйтмәгән эшне бит эшләргә без тиеш түгел. Ә әгәр дә Коръәнне китап итеп язу, ул бик зур, иң мөһим эш булса, аны пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтеп калдырмас идеме? Ә бит андый әйткән сүз юк. Ни гаҗәп. Ләкин Коръәнне бөтенесе кулларына ала, укый, әмма моның бидгат икәнен уйламый да. Без мөселманнар бу бидгатьне таныйбыз, без әйтәбез, әйе, бу яхшы бидгат, әл бидгатул хасана. Хәм бу бидгатләрнең иң күркәме, иң кирәклесе, чөнки бу бидгат булмаса, ислам дине юкка чыгар иде. Ислам дине юкка чыгар иде. Коръәндә, Коръәнне ятлагап, ятлап бүгенге көндә аны белүче кеше булмас иде.

Үзебез языйк әле моны дип язмыйлар. Чакыралар Зәйд ибн Сәбитне. Радияллаху хан. Бу сахабә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламнең шәхси язучысы буларак билгеле. Шул исәптән Гали радияллаху анху да. Гадәттә алар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллам янында булып, аның күп кенә әйткән сүзләрен язып баралар. Зәйд ибн Сәбитне чакырып алалар да җаваплы итеп билгелиләр. Ул үзе Коръәнне яттан белә, үзе аны язып барган кеше. Әлбәттә, Коръән бер китапта булмый, таралган була һәм игълан ителә. Кемдә нинди Коръән аятләре бар, кая язылган, бөтенесен монда алып килегез диелә. Бөтен кеше ташый башлый, таяк кисәкләрен, сияк кисәкләрен, таш кисәкләрен һәм алып киләләр дә Коръәннең аятләрен әйтәләр. Бу шундый сүрәдән шундый аят. Ләкин әйтеп кенә калмыйлар, тагын ике кеше шаһит булырга тиеш, дәлилләргә тиеш шушы аятьнең Коръәннән икәнен. Менә шулай итеп, бик җитди ысул белән Коръән бер китапка җыела һәм языла. Ләкин аның Коръән тәртибе, сүрәләре без белгәнчә булмый. Ул языла иңү тәртибе белән. Әйе, бу китап языла, җыела, Аллага шөкер, Коръәнгә хәзер юкка чыгу янамый. Ул Коръәнне алып куялар. Бу Абу Бәкр радиаллаһу анһуда саклана бу Коръән. Аннан соң бу Коръән күчә Гомәр радиаллаһу анһуга, аннан соң күчә аның кызы Хафса радиаллаһу анһа, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хатынына. Госман радыяллаһу ганһу вакыты җиткәннән соң, Госман радыяллаһу ганһу Гомәр радыяллаһу ганһудан соң хәлиф була. Аның вакытында ислам дине һәм ислам дәүләте бик киңәя. Һәм ислам динен гомумән э, гарәп телен белмәгән кешеләр арта. Димәк, бу кешеләргә бит динне өйрәтергә кирәк. Бу кешеләргә Коръәнне язып бирергә кирәк. Һәм шул вакытта Коръәннең икенче җыелу этабы була. Коръәнне инде язалар. Хәзер ни хәзер ничек бар менә шушы без белгәнчә, шул тәртип белән. Бу тәртип илаһи тәртип була, аны үзләре башларыннан чыгарган әйбер түгел ул. Әмма шушы тәртипкә китерәләр хәзер Коръәнне. Алай гына түгел, инде хәзер Коръәнгә хәрәкәләр куеп чыгалар. Менә без белгән гарәп теле, хәзерге белгән гарәп теле, хәзерге белгән алфавит һәм хәзерге белгән язма, ул барлыкка килә Госман радыяллаһу анһу вакытында. Хәрефләрнең нокталары барлыкка килә, хәрәкәләре. Кем гарәп телен белә, э, алар инде мине аңлыйлар. Чөнки гарәп телен белмәгән кешеләр Коръәнне укый алмыйлар әле язылган булса да. Мәсәлән, б хәрефе белән т хәрефен аера алмыйлар. Анда нокталары булмаса, аны аерып булмый. Һәм шул вакытта инде нокталары куела һәм хәрәкәләр куела. Гарәпне, гарәп телен белмәгән кеше дә укый алсын өчен. Һәм шушы рәвешле итеп бүгенге көнгә кадәр инде безгә Коръән китабы килеп җитә. Башта ул дүрт дәнә дә языла Госман радиаллаху анху вакытында һәм инде соңрак аннан соң һәрбер өммәт, һәрбер илдә Коръәнне язучы кешеләр барлыкка килә. Язучы дигән сүз үзеннән чыгарып түгел, әлбәттә. Ә инде яттан белеп, оригиналдан карап шулай бит, кул белән язучы. Коръән китабы бик озак еллар әле кул белән языла. Типографик ысул булмый. Хәм бик матур язучы кешеләр менә шушы Коръәнне үз куллары белән язып, бүгенге көнгә кадәр инде саклап килгәннәр. Менә шулай барлыкка килә Коръән китабы. Ул инде күктән безгә китап буларак төшми. Хәм Коръән дигән сүзне без әйткәндә, без китапны күздә тотмыйбыз, без Аллаһы Тәгаләнең сүзен күздә тотабыз. Хәм гарәп ләргә килеп әйтсәң, Әгътыйнил Коръән, бир әле миңа Коръән дисәң, Чын гарәп кешесе ул әйтә, Ничек бирим соң мин аны? Коръән бит ул Алла сүзе ди. Хәм син аңа әйтергә тиеш, Агтыйнил мусхаф. Син миңа бир китапны. Мусхаф, ягъни ул Коръән түгел, ул Коръәннең язылган китабы. Ә Коръән дигән сүз ул үзе Аллаһның сүзе иңгән сүз. Ул менә бу рәвешле язылган китап түгел. Димәк, асылы мөхтәрәм кардәшләр Коръәне безнең. Ул әйтелгән сүзләр, язылган сүз түгел. Әмма шушы әйтелгән сүзләрне инде кабатлар өчен, ирәнер өчен менә шушы рәвешләнең китабы барлыкка килә. Менә шундый рап мәгълүмат. Әлбәттә, күп кеше белгәндер моны, әмма белмәүчеләргә дә иншаллаһ бер кызык булыр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.